के लिए तैयार भऽ रहल छियै तैयार भऽ चुकल छी आब जेबै हमसभ शूटिंग करै लए तऽ अहाँसभ हमर यूट्यूब चैनलपर बनल रहू कनू लऽ जाउ ओन्नी लऽ तऽ अहाँसभ बन रहू हमर यूट्यूब चैनलपर तऽ जहिना प्यारा आशीर्वाद हमरा हर चैनलपर देलियै हन तहिना हमरो ई अपन चैनल छै मंगला ऑफिशियल एहिपर अहाँसभ प्यारा आशीर्वाद दियौ चैनलके सब्सक्राइब नहि कयने छै तऽ चैनलके सब्सक्राइब करू वीडियोके लाइक करू कमेंट करू आ ज़्यादासँ ज़्यादा शेयर करू बहुत जल्द जे छै आब एहिपर कॉमेडियो वीडियो देखैके मिलत किएकि कनि दिक्कत छलै टाइम नहि मिलै छै ताहि दुआरे अपना चैनलपर नहि काज करै छै लेकिन आब जे अपना चैनलपर खुलिके काज करबै आ बढ़िआँसँ काज करबै लॉन्गो वीडियो देखैके भेल तत्काल अभी शॉर्ट वीडियो सब हम डालै छी तऽ अहाँ सब बनल रहू मनसुखा जी कहियो कुछो हँ सही बात सही बात छै है ने बहुत चैनलपर देखलियै आओर मंगला ऑफिशियलके सब कलाकारके देखैके भेटत चैनल किछु दिनके लिए बंद छलै हना किसी बंद नहि अपडेट हाँ, चालुए है शॉर्ट वीडियो सब डलाइ कुछ कुछ डलाइ है जे लॉन्ग वीडियो नहि चढ़ै छलै कॉमेडी वाला तऽ अहाँ सब जस बढ़िया बढ़िया एहि पर जे वीडियो छूटल ओ देखबै आओर प्यार दुलार करबै आओर हाँ कोई भी अहाँ सबके सवाल जवाब अछि तऽ अहाँ कमेंट कऽ सकै छी एना पूछि सकै छी तऽ सब सवाल के जवाब भेटत अहाँ सबके अखन हूँ हमसब छी घरे पर शूटिंग के लिए हमसब फिलहाल तैयार भऽ गेल छी नीक अथी शूटिंग के जाय के लिए हँ जेना आब हमसब शूटिंग पर निकलबै अखन हमर सबके शूटिंग भऽ रहल छै बहेरी मऽ बहेरी मे शूट पर हमसब निकलबै तऽ अहाँ सब सपोर्ट प्यार आशीर्वाद दियौ आओर वीडियोके लाइक करियौ जा्यदासँ जा्यदा अहाँसभ शेयर करियौ तऽ प्यार सपोर्ट आशीर्वाद अहाँसभ देने रहियौ देखै छियै केकर फोन चलि एलै ओकर सीता देवीके फोन आबै है बौनीके पूछू कतऽ की कहै छोड़ि दियौ तऽ बनल रहू अहाँसभ मंगला ऑफिशियल यूट्यूब चैनलपर तऽ प्यार आशीर्वाद सपोर्ट दियौ बुझलियै बढ़िआँसँ आओर हमर फेसबुक पेजो छै अविनाश कुमारके नामसँ तऽ ओहो फेसोक पेज पर जा कऽ अहाँके पेज के फॉलो कऽ लिअ वीडियो के लाइक करू कमेंट करू आओर जादा से जादा अहाँ सब शेयर करू की मनसुखा जी जी बिल्कुल सही बात है और आ, अहाँ सब प्यार दुलार तऽ देबे करै छियै हरेक चैनल पे तऽ फेसबुक आई डी पर भी देखै छियै तऽ अहाँ तऽ देबे करै छियै प्यार दुलार देखबे करै छियै है ने तऽ आओर जे कलाकार सबके अगर सब कलाकार के एक्टिंग केहन केहन लागैया सब के बारे मे कनि मनि बतैयो है न जेना कि हम सब एक्टिंग करै छियै कोइ भी जे कि रोल मे त केना की होतै आओर कोइ एहन स्टोरी बतैयो अहाँ सब लिखियौ कमेंट मे कि ई स्टोरी पर ई ई टॉपिक पर बनायल जाय वीडियो ओहो पर बना बनायल जेतै अहाँ सब कुछ अपना तरफ सँ भी दऽ सकै छियै कि एहन स्टोरी पर बना वीडियो है न सही बात तऽ हमसभ कोशिश करै छी कि बढ़िआँसँ बढ़िआँ इन्टरटेनमेंट वीडियो आओर मोटिवेशनल वीडियो बनाबेके ताकि हूँ समाज के बीच रखे छै वीडियो जो समाज के सीख मिल भेटे छै वीडियो के माध्यम से सब तरह के रहे सब तरह छै के ककरो वीडियो दिल पर ठेस पहुँचाबै के लेल रहे छै जे गाँव समाज मे जे बीते छै तेहन टाइप के हमसब वीडियो बनाबै छी की जे हूँ सोशल मीडिया पर देखैत होबै न्यूज चैनल पर देखैत होबै अखबार मे पढ़ैत होबै ओहने टाइप के हमसब वीडियो बनाबै छी तऽ किछु किछु वीडियो एहनो रहै छै जैसे दिल के झकझोर दै छै तऽ हमसभ बस अहीँ सभके लेल वीडियो बनाबै छी तऽ बहुत जल्द जे छै हमरा यूट्यूब चैनल पर हमर अपन चैनल छै मंगला ऑफिसियल एहिपर वीडियो बहुत जल्द अहाँ सभके देखैके मिलत तऽ अहाँ सभ सपोर्ट प्यारा आशीर्वाद दियौ वीडियो के जादे से जादे शेयर करियौ लाइक करियौ आओर कमेन्ट भरि भरिके अहाँ सभ करियौ आओर हमर फेसोबुक पेज छै अविनाश कुमार के नाम से तऽ अविनाश कुमार फेसबुक पेज पर फेसबुक पर सर्च करबै अविनाश कुमार हमर शॉर्ट वीडियो वायरल वीडियो सब आयत ओहिपर अहाँ सब ओकरो फॉलो करबै फेसबुक पेजके कमेंट करबै लाइक करबै आओर वीडियोके ज़्यादासँ ज़्यादा शेयर करबै की मनसुखा जी सही बात है ताकि आ, अपना सब जुड़ के रहबे है ने हूँ अगर वीडियो से अहाँ सब लाइक करे छै ने त हमरा पता चल के व्यक्ति लाइक केलखिन ह है ने हूँ तो हूँ ओकरा से क करीबी रिश्ता बनि जाइ छै जैसे फैमिली मे एगो एगो अपना फैमिली रहै छै करीबी रिश्ता हूँ खूनक रिश्ता तऽ खूनक रिश्ता तऽ नहि मगर दिल के रिश्ता जरूर बनि सकै छै सही बात तऽ अहाँसभ जतेक हमर सब्सक्राइबर छी जतेक हमर फ्रेन्ड छी माता बहिन सब दोस्त यार सब सब हम बुझियौ फैमिली छी सब हमर परिवार छी तऽ बस परिवारके सपोर्ट करियौ प्यार आशीर्वाद दियौ आओर ज्यादासँ ज्यादा अहाँसभ लाइक करियौ कमेंट करियौ आ साथ एक बात आओर कहै लए चाहै छी कि हमर सभके अगर प्रोग्राम कराबै लए चाहै छी तऽ प्रोग्रामके समय आ रहल छै कृष्ण जन्माष्टमी छै ओहिके बाद दुर्गा पूजा दिवाली छठि ईसभ आबि रहल छै विश्वकर्मा पूजा आबि रहल छै गणेश चतुर्थी आबि रहल छै बहुत सारा अभी मतलब सीजन सब आबि रहल छै तऽ प्रोग्रामोके लेल अहाँ सब सम्पर्क करै छी डायरेक्ट कऽ सकै छी हमारे फेसबुकके माध्यमसँ आओर यूट्यूबके माध्यमसँ मंगला ऑफिशियल हमर यूट्यूब चैनल छै ओहोपर अहाँ कमेंट कऽ सकै छी कमेंटके माध्यमसँ अहाँ नम्बर लऽ सकै छी नहि तऽ अहाँ कमेंटके माध्यमसँ बात

तऽ अहाँ सब प्यार आशीर्वाद दया दृष्टि दियौ तऽ अब जादे टाइम नहि लेब हमसब कियाकि शूटिंग के लेट भऽ रहल छै हमसब शूटिंग पर आब निकलबै तैयार भऽ कऽ बैसल छियै बहुत जल्द आओर जेबै ओतऽसँ शूटिंग सेट पर से फोन पर फोन आबि रहल छै तऽ जादे समय नहि लेब फेर लाइव आयब आ ला- गपशप अहाँ से करब दिल के बात तऽ इहे के साथ हम विदा चाहै छी जय मिथिला जय मैथिली